Ɛnam bɔhyɛ a Onyankopɔn de ahyɛ ne mma sɛ ɛyɛ na biribi kyere yɛn so a yɛnka nkyerɛ no nti, mmere nyinaa no Nyame mma titiriw Akristofoɔ yɛ a na yɛkɔ Awurade anim wɔ mpaebɔ kwan so. Nanso yɛ a na awerɛhosɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, mpɛn bebree no wobɛbɔ biribi ho mpaeɛ abɔ abɔ abɔ nanso yɛ a na anoyie biara mma. Adɛn nti na ɛyɛ a na ɛte saa? Mpanin aka sɛ, Sɛ ɛyɛ a na wotwe biribi firi soro na ɛma ɛyɛ a na biribi kura mu nti, nnawɔtwe yi meyɛ m'adwene sɛ mɛhwehwɛ Awurade Asɛm mu na mabisa saa asɛm no sɛ, Adɛn nti na Nyame mma yɛbɔ mpaeɛ, yɛsrɛ biribi firi Awurade nkyɛn a, yɛn nsa nka? Na anoyie a menya firi Awurade Asɛm mu no, ma me ne wo nkyɛ no ɛnnɛ. Onipa dasani biara a ɔwɔ abrabɔ yi mu no, ɛyɛ a na ohia biribi. Obi deɛ yɛ adwumasɛm, titiriw yareɛ coronavirus baeɛ yi, nnipa pii na yɛayi wɔn adi de afiri adwuma mu. Enti saa bere a me ne wo kasa yi, bebree a wɔnam repɛ adwuma ayɔ. Ebia wo a wotie me mpo, w'adwuma afiri wo nsa a wogu so pɛ adwuma. Nnipa bebree awie sukuu abɛtena fie a wɔnnya adwuma nyɛ. Saafo nyinaa bere nyinaa no, wɔkɔ wɔn nkotodwe anim bɔ mpaeɛ su gu Awurade so sɛ, Awurade, sɛ anka ɛbɛtumi a, anka ma me adwuma nyɛ na me nsa atumi akɔ m'ano. Nanso, me ne wo kasa yi, ebia na woabɔ saa mpaeɛ no saa nanso wonnya nnyaa ho ano yie. Adɛn ntia? Obi deɛ ɛyɛ awaresɛm. Onipa no wanyini aduru mfe a ɔware a ɛyɛ yie, ɔyɛ abaayewa a ɛtwa sɛ ɔbarima bɛyɛ ne ho adeɛ, nanso wasu agu Awurade so asuasuasuasuasua. Awadeɛ no, ebi mma. Me ne wo ka sɛ bebree gu Atwea Mountains mpaebɔ prefoɔ bi ahodoɔ a wɔbɔ mpaeɛ srɛ Awurade sɛ, Awurade nyɛ wɔn adom na wɔnnya ekunu, Awurade nyɛ wɔn adom na wɔnnya ɛyere. Adɛn nti na saa mpaeɛ nyinaa no ɛkɔdu Awurade anim a, Awurade ɔnhyɛ da mfa n'aso nkɔ so papa na ɔntie na ɔnyɛ mfa mma yɛn? Obi deɛ ɛyɛ yadeɛ, yadeɛ bi abɔ no mfeɛ bebree, na na nka ɔsrɛ sɛ Awurade bɛyɛ n'adom na nka saa yadeɛ no afiri ne so, nanso wabɔ ho mpaeɛ, abɔ, abɔ, abɔ, abɔ, ɛka ho ayɛ sɛ gyama, Awurade ɔnteeɛ. Obi deɛ ɛyɛ adwuma mu mpuntuo anaa akatua ntumu, ɛno nti, Biribi kyere yɛn so saa kwan no so a, na yɛnim sɛ Awurade wɔ tumi nti ɔbɛtumi ayɛ a yɛ yɛkɔ n'anim na yɛakɔsra no sɛ, Awurade, yɛ yɛadom na adwuma a mewɔ mu yi mentumi nto mpɔn, m'adwuma yi ntumi nkɔ n'anim, m'akatuasɛm no ntumi nkɔ n'anim. Me nuanom a wɔwɔ aburokyire amanɔne bebree no bebree deɛ yɛ nkrataasɛm a wɔbɛhwɛ anim sɛ Awurade bɛyɛ wɔn adom na nkrataa a ɛbɛboa wɔnom na wɔatumi abɔ bra aɔ amanɔne no wɔn nsa atumi aka. Obi deɛ ɛyɛ akwantuo, osu bɔ mpaeɛ srɛ Awurade sɛ Awurade nyɛ n'adom na ɔntumi ntu kwan. Obi aware mfeɛ bebree, yafunu a yɛde wo ba, ɔnnya nyaa bi. Daa ɔsu gu Awurade so sɛ Awurade nyɛ n'adom na ɔnya yafunu mfa nwo ba. Nsɔhwɛ no watwere atwere atwere nanso ɛmfa. Wusu gu Awurade so sɛ Awurade nyɛ w'adom na ɔmmoa wo na wuntumi antwa saa nsɔhwɛ no? Nnipa haw ne onipa dadwene no yɛ a na ɛdɔɔso bebree. Ɛno nti, yɛ a na bere nyinaa no yɛde yɛn ho to Awurade so esiane sɛ wahyɛ yɛn bɔ wɔ n'Asɛm mu sɛ, sɛ yɛka yɛn asɛm kyerɛ no a, ɔyɛ ɔnokwafoɔ sɛ ɔbɛtie na ɔbɛyɛ de ama yɛn. Yɛasɔ no ahwɛ, na yɛnim sɛ ɔtumi adeɛ nyinaa yɛ nso. Nanso, adɛn nti na yɛka yɛn asɛm de kyerɛ Onyankopɔn a, ɛyɛ a na ɔntie? Ɔdɔfo pa a wutie me. Anoyie no yɛ bebree. Ɛtɔ da a, Nyame nim deɛ nti a ɔyɛ deɛ ɔyɛ. Ɛtɔ da a, na ɔde su yɛn gyidie ahwɛ. Ɛtɔ da a, ɛyɛ a na ɔpɛ sɛ yɛnya aboterɛ kakra. Nanso, me nhwehwɛmu no kyerɛɛ me sɛ, deɛ nti baako bi wɔ hɔ. Adeɛ baako bi wɔ hɔ a ɛno nso ɛtumi kura yɛn mpaebɔ mu a ɛmma Awurade ntumi nte na wayɛ yɛn bisadeɛ de ama yɛn. Na ma me ne wo nkyɛ saa asɛm no. Ɔdɔfo pa a wutie me, asɛm a mepɛ sɛ mibisa wo ne sɛ, Susuw ampa ara sɛ nneɛma a wose Awurade nyɛ mfa mma wo no, wo ankasa no, wo deserve sɛ Awurade yɛ ma wo anaa? Are you deserving? Nneɛma a woabɔ din a daa wokɔ nkotodwe anim bɔ ho mpaeɛ ɛsrɛ Awurade sɛ ɔnyɛ ma wo no, bisa ho sɛ woyɛ deserving anaa? Wofata sɛ Awurade yɛ saa adeɛ no de ma wo anaa? Na yɛka sɛ obi yɛ deserving anaasɛ obi fata a, na ɛdeɛ na yɛpɛ sɛ yɛka. Sɛ yɛka sɛ obi fata biribi a, na kyerɛ sɛ onipa no atu ne ho asi hɔ ayɛ biribi a ɛno nti yɛhwɛ so ayɛ biribi ama no a ɛyɛ a na ɛyɛ yie. Ae, obi tumi yɛ biribi na n'adeɛ no a ɔyɛeɛ no, yɛtumi agyina so aka sɛ, ah, adeɛ a wayɛ yi deɛ, gye saa adeɛ yi. Wotumi soma akwadaa bi, na sɛdeɛ ɔsi kɔɔ soma no baeɛ no, wotumi ma no tip sɛ, Ɛsiane deɛ woayɛ de ama me yi, gye saa tip yi. Ɛno nti, sɛ obi yɛ biribi na sɛ ɛsɔ w'ani a, wotumi gyina n'adeɛ no a wayɛ no so ma no biribi. Ɛnneɛ ɛsɛ sɛ onipa no ɔfata. Asɛmmisa ne sɛ, Nneɛma a yɛkɔ so bisa Awurade sɛ ɔnyɛ mma yɛn wɔ yɛn abrabɔ mu no, momma yɛmmisa yɛn ho sɛ, Susu ampa ara sɛ yɛn ara no, are we deserving? So Onyame wɔ sɛ ɔyɛ saa nnoɔma no ma yɛn? So yɛfata? So yɛayɛ biribi ama no a ɛtwa sɛ ɔgyina so yɛ biribi de ma yɛn anaa? Ɔdɔfo pa a wotie me, sɛ wohwɛ yɛ wiase yɛwɔ mu yi a, nnipa ɛwɔ mu dɔɔso o, na hwɛ sɛ nnipa nyinaa bɔ mpaeɛ kyerɛ Nyame baako. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ Onyankopɔn yi n'aso firi obi abisadeɛ ho na ɔtie wo nko ara wo deɛ? Ɛdeɛ bɛn paa na woayɛ ama Awurade a ɛtwa sɛ Awurade tie wo mpaebɔ yɛ wo bisadeɛ de ma woɔ? Ma me ne wo nhwɛ akenkansɛm bi wɔ Luka Asɛmpa no ti a ɛyɛ nson, nyimu mmiɛnsa kɔsi nyimu enum, Luke seven verse three to verse number five. Na ma memma wo asɛm yi abakɔsɛm kakraa bi. Owura bi tenaa ase Yesu Kristo apɛn so. na ɔyɛ sogyani panin papaapa. Na papa yi, na yɛse ɔhwɛ asogyafoɔ ɔha so, nti bro yɛbɛka sɛ ɔyɛ centurion. Na na ɔwɔ akoa bi a na ɔdɔ no papaapa. Da koro akoa no yareeɛ. Ɛno nti na ɛho abɛhia sɛ yɛpɛ ayarehwɛ ma akoa no. Wɔde no faa baabiara nanso akoa yi ne ho antɔ do. Na ɛhɔ na papa a ɔyɛ sogyani kae sɛ Yesu Kristo nenam a ɔnsesa nkurɔfoɔ yadeɛ. Ɛno nti Ɔbɛkɔ akɔka kyerɛ Yesu Kristo ama no aba abɛhwɛ ne ba no yadeɛ. Ɔdɔfoɔ a wotie me, enti nkɔmmɔ a mebɛkenkaneɛ yi yɛ deɛ ɛsiiɛ wɔ berɛ a papa no baeɛ bɛdii ne nkɔmmɔ de kyerɛɛ asomafoɔ no ma wɔkɔbɔɔ Yesu amanneɛ ne deɛ ɛsiiɛ. Ma yɛntie akenkan no, Luke seven verse three to verse number five. Verse three no sɛ, So when he heard about Jesus. He sent elders of the Jews to him, pleading with him to come and heal his servant. Enti ɛberɛ a owura no tee Awurade Yesu Kristo nka no, ɔsomaa Jewfoɔ no mpanimfoɔ no, ɛnyɛ Jewfoɔ nkwadaa o, Jewfoɔ mpanimfoɔ no bisaa ho sɛ, Papa no yɛɛ dɛn na ɔnyaa Jewfoɔ mpanimfoɔ ho kwan saa, na ɔtumi kɔɔ wɔn anim kɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mpanimfoɔ, monkɔka nkyerɛ Yesu sɛ, ɔmmɛhwɛ me ba no ayare ma me. But that is what he did. Ka kyerɛ Jewfoɔ mpanimfoɔ no sɛ, Mesrɛ mo a, monka nkyerɛ Awurade Yesu Kristo sɛ, me ba yare, ɔmmɛhwɛ ne adeɛ ɛmfa ɛma me. Verse number 4 And when they came to Jesus, they begged him earnestly, saying that the one for whom he should do this was deserving. Ɔdɔfoɔ, ɛberɛ a elders no bɛduru Awurade Yesu Kristo anim no, twerɛ no sɛ, wɔn paa Awurade Yesu Kristo akyɛw, they begged him, not just begging kɛkɛ bi, but they begged him earnestly. Wɔn de nam yɛ ɛne akokoduro bi kɔ Yesu ɛno kakyɛ Yesu sɛ, Yesu, yɛsrɛ wo, papa wei deɛ, deɛ woyɛ bi yɛ agyae, na kɔhwɛ ne ba no. ɛma yɛ ɛna yesu sɛ ah na mo amu sɛ mayɛ busy you know that i mean yesu kristo eh, eh, eh, ne business a ah, de biara no ɔnenam a ɔsɛ nkɔfo yadeɛ ne adeɛ nti he was a busy man nti why must he stop the pursuit of the ɔyɛ nyinaa na ɔnkɔhwɛ papa baako bi n'akoa ɛyadeɛ so jesus asked why must i do that ansa efiri elders no hɔ baeɛ no sɛ this man is deserving. Papa wei ɔfata ɔfata sɛ wogya deɛ woyɛ biaa na wokɔhwɛ ne ba no yadeɛ ɔdɔfoɔ papa no deɛ na ɔyɛɛyɛ verse number 5 for he loves our nation and has built us a synagogue Nkyerɛmu a elders no de ma Yesu ne sɛ, Yesu sɛ wopɛ nkyerɛmu bio mu a ma yɛnkyerɛ wo sɛ papa no ɔdɔ Awurade man no. Saa berɛ no yɛka Awurade man a, Jew man no. Papa no yɛ Jew ni deɛ, but ɔdɔ Jew man no. Ɔyɛ wɔn yie, ɔnyɛ wɔn kaekae. Na biam ɔno asi hyiadan kɛseɛ de ama Jewfoɔ no. He has built us a synagogue. Nsa abere yɛka synagogue a ɛnyɛ ade ketewa o ɛhɛ kyerɛ sɛ ɛte something a ɛ value asɔɔdan kɛseɛ wɔsi de ama Jewfoɔ no afɔ dɔɔman no ɛno nti elders no ka kyerɛ Yesu sɛ yɛsrɛ wo gya deɛ woyɛ biara na kɔ kɔhwɛ papa no ba no ɛyadeɛ ɔdɔfo pa the man was said to be deserving papa no na yɛse ɔfata. Yesu bɛkɔ anaasɛ Yesu ɔnkɔ? Twerɛ no ma yɛte aseɛ sɛ Yesu agyaa deɛ ɔyɛ biara na ɔkɔsaa papa no ba no yadeɛ. Ɛsiane sɛ the man was deserving. Ɛdeɛ bɛn pɔtee nti ɛna ɛwɔ sɛ Awurade ɔgyaa deɛ ɔyɛ biara na ɔtie wo mpaebɔ na ɔyɛ de ma wo? Ɛdeɛ na wayɛ? Abrabɔ bɛn na wobɔ? Asetra bɛn na wote mu? Wo ne Awurade ntam no, ɛte sɛn? A ɛno nti, Awurade nyɛ biribi mfa mma wo. Onyame, he doesn't operate like that. Ɛberɛ nyinaa no, ɔhwɛ anim sɛ yɛbɛtu anammɔn bi na wagyina anammɔn no a yɛtu no so na wayɛ biribi de ama yɛn. Ɛno nti, ahintasɛm baako a ɛwɔ mpaebɔ mu ne sɛ, Sɛ wobɛbɔ mpaeɛ a, make sure sɛ Awurade na wobɔ no mpaeɛ no, wo ne ne ntam no, moyɛ fine. Na ma memmra fam na yɛmmɛhwɛ papa a ɔwɔ fie ne ne mma. Yɛyɛ mmɔfra na yɛwɔ fie no, yɛne yɛ papa nom ne yɛ maame mo teɛ no, yɛnim sɛ sɛ woyɛ asoɔden a, aduane no yɛtakora no anam no, yɛtew deɛ no so. Anaa yɛyɛ biribi a yɛde panish woɔ, yɛ ground wo. Sɛ woyɛ mfomsoɔ bi a, wopɛ biribi a, wo nsa nka da. Eh, yɛbɛtɔ bicycle ama obi a, yɛntɔ bi mma ɛsiane sɛ woayɛ bɔne bi. Adɛn nti na papa no yɛ saa? Ɔyɛ saa de akyerɛ wo sɛ n'ani nnye deɛ woayɛ no ho. Enti womfata sɛ ɔyɛ biribi de ma woɔ. Saa pɛpɛpɛpɛ na ɛte wɔ Awurade anim. Na anigyesɛm a ɛwɔ mu ne sɛ, nneɛma bebree wɔ wiase mu a Awurade de akyɛ yɛn kwa. Although sɛ yɛyɛ n'anim bɔne, although sɛ yɛnyɛ deserving, although sɛ yɛmma yɛne Awurade ntam no ɛnyɛ kama deɛ, nanso ɔyɛ de ma yɛ kwa. Ebi te sɛ ɔma Awurade Yesu Kristo bɛwu de maa yɛn. Bible sɛ ɛberɛ a yɛda so yɛ nnebɔnyɛfoɔ no, Kristo bɛwu de maa yɛn. Ɔde kyɛɛ yɛn kwa. Yɛntua ho ka. Ebiem, sɛ yɛhwɛ Twerɛ Kronkron Bible no mu a, yɛbɛhunu sɛ ɛnnɛ yɛasetena a yɛwɔ mu yi, sɛ yɛda a yɛtumi sɔreeɛ yi, ɛyɛ Awurade na ɔde akyɛ yɛn. ɛnyɛ yɛ ne yɛyɛ ho adwuma bi awurade na de akye yɛ kwa ɛno yɛkɔ dedaa yɛ no yɛdedaa sɛ dufɔkyeɛ ne yɛne nea ho so hwɛ nanso awurade wɛn yɛn ama de pa akye yɛn ɛnyɛ obia na ɛnyɛ no saa awurade de akyɛ yɛn kwa anɔpa yi yɛasɔre ahoɔden mu yɛkasa yɛdidi yɛkɔba ɛnyɛ obia na ɛnyɛ no saa obi ndidi yɛ obi ntumi nkɔma obi da afiase obi yare ɛda yaresabea nanso wɔ ahoɔden Awurade na ayɛ no saa. Ɔde akyɛ yɛ kwa. Ɔdɔfo pa, sɛ yɛbɛte aseɛ sɛ Awurade akyɛ yɛ nneɛma bi kwa, mframa a yɛhome, Awurade de kyɛ yɛn kwa. Ewia a ɛbɔ de ma yɛn, yɛntua ho ka, ɔde kyɛ yɛ kwa. Ɔdoo sɛ yɛfom tia no berɛ nyinaa, ɔde saa nneɛma nyinaa kyɛ yɛ kwa. Nanso nso, saa nneɛma nyinaa akyi no, menim sɛ Yɛsan wɔ yɛn nneɛma bi a personally ehia yɛn pɛ sɛ Awurade ɛyɛ ma yɛn. Ɛyɛ nokorɛ, na Awurade sɛ Onim ne nyinaa. Nanso asɛmmisa ne sɛ, Are we deserving? Susu ampa ara sɛ yɛfata sɛ Awurade yɛ saa nneɛma no ɛde ma yɛn anaa yɛmfata. Ɛno nti, sɛ wogu so ɛbɔ mpaeɛ wɔ biribi ho na wonya anya ho ano yie a, masɛmmisa mbisa wo nnɛ ne sɛ, Susu ampa ara sɛ wo ara no wofata anaa? Wofata sɛ Awurade yɛ biribi de ma wo? Ɛdeɛn na wode di nkan yɛ ama Awurade? W'abrabɔ a wosɛ fɛsi hɔ sɛ afɔdeɛ ɛte asɛ wode asi hɔ? Anaa wonam basabasa ɛbɔ berɛ biara apɛ sɛ wobɔ? So wofata ana? Adɛn nti na ɛwɔ sɛ Awurade ɛsɛ ne berɛ ɛwɔ wo ho? Adɛn nti na ɛwɔ sɛ Awurade tie wo bisadeɛ na ɔyɛ ɛde ma woɔ? Ɛno nti deɛ ɛhia wo no nyinaa Awurade so nim. W'adwumasɛm, w'awaresɛm, w'abawɔsɛm, biribi biara a ɛhia wo no, wonim. Mɛdi nka nka kyerɛ wo sɛ, ɛtɔ da a na Awurade reyɛ biribi de ahyɛ ne ho anuonyam. Nanso mpɛn bebree nso no, ɛyɛ a na ɛyɛ yɛn ankasa nneɛma bi a yɛayɛ a ɛma Awurade tie yɛn mpaebɔ na ɔyɛ biribi ma yɛn a ɛnyɛ yiye ntia. Ɛnnɛ deɛ me ne wo ka nyinaa ne sɛ, sɛ Awurade ɔbɛtie yɛn mpaebɔ na wayɛ de ama yɛn a, agye sɛ yɛfata. Mɛhyɛ wo nkuran nnɛ sɛ, Tena ase hwehwɛ w'abrabɔ mu adeɛ biara a ɛkɔ so wɔ w'abrabɔ mu a ɛne Awuradesɛm anaa nyamesɛm bɔ abira no, twe ho firi ho. Sɛ nnɛ wo ne Awurade ntam no nhyɛ da nyɛ fann saa a, mesrɛ wo, biribi biara a ɛbɛhyɛ wo ne Awurade ntam no, yi firi hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a woka w'asɛm kyerɛ Awurade a, ɔbɛtie. Deɛ mɛbisa wo ɛnnɛ nyinaa ne sɛ, Are you deserving? So wofata anaa? Wofata sɛ Awurade yɛ biribi ma wo anaa? Awurade ayɛ krado. Na ne nhyira no agu ne nsam, na ɔpɛ obi de ama no, nanso ɔpɛ obi a ɔfata na ɔde ama no. Susu ampa ara sɛ wofata anaa? Nyame yɛ adom na me ne wo hyia dasannɛ a yɛbɛtoa saa nkɔmmɔ yi so na yɛahwɛ mfatoho ahodoɔ bebree wɔ Twere Kronkron Bible yi mu a Awurade bɔɔ mmɔden de nhyira ma nnipa ɛsiane sɛ wɔfata nti. Deɛ mebisa wo nyinaa no sɛ, so wofata anaa? Wofata sɛ Awurade yɛ biribi de ma woɔ? Sɛ womfata deɛ a, wo ara wonim. Sɛ wofata nso a, ɛno nso so wonim. Sɛ womfata a, mɛhyɛ wo nkuran sɛ, nneɛma a ɛbɛma woafata no, wo ara no wonim. Momma yɛntwe yɛn ho mfiri bɔne mu. Momma yɛnyɛ deɛ ɛfata wɔ Awurade anim. Momma yɛnsom no yie. Momma yɛmfa yɛn ho nto ne so. Na yɛyɛ saa nneɛma no wie a, afei deɛ, yɛbɛka yɛn asɛm akyerɛ Awurade, na ɔbɛtie na ɔbɛyɛ ama yɛn nso. So. Wo fata ana? Are you deserving? Nyame nhyira wo sɛ wonya berɛ a kɔ na kɔ sra Church of Christ biara a ɛbɛn woɔ. Sɛ wowɔ asɛmbisa wɔ deɛ yɛaka yi ho a, wobɛtumi atwerɛ wɔ comment section mu anaasɛ wobɛtumi asɛnde yɛn message. Yɛwɔ numbers gu aseɛ hɔ a wobɛtumi afrɛ. Yɛwɔ WhatsApp numbers ne um, email addresses wɔ aseɛ hɔ a wobɛtumi asɛnde yɛn message sɛdeɛ mogu so ara a moyɛ no. Na asɛmbisa biara a ɛwɔ mu no, yɛbɛgye berɛ na yɛagyina Nyame asɛm so na yɛde ho ano yie ɛde abrɛ mo. Nyankopɔn nhyira mo bebrebee. Momma yɛmfa yɛn abrabɔ nsuo sɛ afɔdeɛ a ɛte aseɛ. Momma yɛne Awurade ntam nyɛ kama, na yɛka asɛm kyerɛ no a, watumi atie na wayɛ de ama yɛn. Papa no, sogyani panin no, n'akoa a na ɔyare no, ɔnyaa ayarehweɛ ɛsiane sɛ na papa no ɔfata sɛ Awurade yɛ biribi de ma no. Nyame nhyira wo. Dasa nɛ yɛbɛsen ahyia biem. Bye bye.